symbol i i ymuno â'r sîn roc Gymraeg yn y lle cynta. Nath ddim byd symbylu fi i ymuno â'r sîn roc Gymraeg sai'n credu o'n i'm yn meddwl bo' fi yn ymuno â sîn roc o dwi'm yn credu oedd sîn roc Gymraeg pan o'n i'n ifanc, blynydde maith yn ôl. Ond wi'n cofio o'dd diddordeb 'da fi mewn lot o grwpie Americanaidd, pethe fel Neil Young a'r Byrds a oedd a Bob Dylan a pobl fel 'ny o'n yn boblogedd iawn, geirie oedd y pethe. Felly yym pan es i i'r coleg, oedd y tebot piws yn y coleg, a nethon nhw ne- nes i roi cwpl o ganeuon iddyn nhw, a yn y diwedd o'n i'n gweud, dyle chi ganu fe fel hyn, na, dyle chi ganu fe fel 'na, na, dyle chi ganu fe fel hyn. A yn y diwedd wedon nhw, o, os wyt ti mor glyfar, Dere di i ganu, a dyna sut es i mewn i'r sîn roc Gymraeg.
Ydych chi'n cofio eich gig cyntaf? Ble a phryd? Gig cynta fi, o'n cofio, nid yn Gymraeg, ond gig cynta i ni wneud, oedd fi a boi o'r enw Robert Stevens, o'n i yn yr ysgol, yn, o, beth o'n i tua, peder, pymtheg, pymtheg oed falle, a uh, wnaethon ni ffurfio band o'r enw The Outlanders, just fi a fe a gitars, Aethon ni i'r yym i'r yy clwb lib- y Labour Club yn Abertawe a geson ni geson ni beth sy nawr yn yy hanner can ceiniog, deg swllt odd erbyn 'ny odd e lot o arian a o'n i ethon ni mewn dechre canu a ar ôl dwy gan dyma'r manager yn do' lan ato ni a gweud yy look boys yy perhaps you'll go down better in the Conservative Club. Odd e'n wipe out complete fel ma' nw'n gweud yn y busnes. So 'na gyd yy hanner can ceiniog am ddwy gân.
Pwy sy'n ysgrifennu eich lyrics ac yn cyfansoddi eich cerddoriaeth? Fi sy'n sgwennu, yy, wel, weithiau gyda pobl eraill, yy, fi, fi sy'n sgwennu'r geiriau rhan fwya, wel, nghaneuon i gyd, a, a'r, a'r gerddoriaeth, a weithiau wy'n gofyn i rywun arall sgwennu'r gerddoriaeth, ond, yy, Yy, er enghraifft, nath yy Lleucu Llw- ma' lot o bobl yn meddwl bod Lleucu Llwyd yn hen gan werin ond fi sgwennodd hi a nath hi cymyd rhyw yym gwarter awr yn parlwr mam ond i 'di darllen am yy yy y ferch 'ma o'r enw Lleucu Llwyd mewn llyfr The Oxford Book of Welsh Verse a nes i feddwl o 'na enw neis a nes i sgwennu ddi mewn ffw, cwarter awr a mae'n gan itha syml ewch ati i sgwennu. Beth yw eich hoff gân fel perfformiwr? Yn hoff gan i wedi wedi sgwennu lot o ganeuon wi'n hoffi ond yr un wi'n hoffi fwya yr un fi 'di cwmpo mewn cariad â yw y can o'r enw yy Ysbrydion a mae'n sôn am yr holl bobl hon yn swno'n ddiflas ond dyw 'i ddim am yr holl bobl o'n i'n nabod sy wedi marw a ma' nw hyd yn o'd y chware hon mewn yym mewn angladde. yy yn sôn a- ysbrydion weithiau yn y nos ti'n clywed 'u llais e a mae'n sôn am yr ysbrydion 'ma yy dych chi'n gweld pan ma' pobol wedi mynd a a ma' mae 'di ca'l 'i yy ddefnyddio yn seremoni'r Orsedd yn yr Eisteddfod Genedlaethol. Dim llai. Be fi eich hoff gig hyd yma? Yn hoff gig i hyd yma? Mae yna lot o'n i'n o'n i'n cofio lot amdani nhw, achos uh, fi wedi cael falle peint yn ormod, o'n i'n mynd i'r mynd i'r dafon cael peint bach, a wedi mynd i berfformio fel rock and roll, de! Sigla chraig, ond uh, yn hoff gig i, okay, uh, nath bobl eraill ymuno gyda ni yn y steddfod i wneud gig ola a Edward H a honna fi'n credu oedd yr un nes i fwynhau. Oedd milodd y bobl yna. O'n i'n nerfus. A, a mi ath i'n oce. Okay. A nes i ddim chwarae lot. Just rhedeg o gwmpas fel idiot.
Be mae eich gig nesaf? Pa unigolion neu grwpiau sydd ar eich playlist personol chi?
Pwy yw'r un ddylanwad arnoch chi fel perfformwr?
Playlist? O, wel, persona fi yma. Yn Saesneg, um, wedi sgwennu lawr, achos yn cofio nhw. Jim Steinman, boi, sgwennu cyneuon ffantastig, gwych, yn wedi marw nawr. Meatloaf hefyd wedi mynd. Uh, Tom Waits, gwrandwch ar, geir, ar eiriau Tom Waits. Oh, boi, oh, ofnadw o dalentog. Um, pa, Clywch chi beidio, Pavarotti. Mae Pavarotti yn anhygoel. Mae yna un, e, ewch ar YouTube a dychwch ar Pavarotti yn canu gyda Bryan Adams, rock and roll. Maen nhw'n canu, o sole mio, a mae'n anhygoel. Felly, ond mae'n newid o ddydd i ddydd, wrth gwrs. A Cymraeg, Bwncath, mae'n cael Bwncath, uh, Mike Stevens. Sibrydion, Sibrydion. Mae un i'r gwilym, Twm Morris, ar ebillio Twm Morris, yn gan i gwirio yno. Gwych. Uh, Linda Griffiths, Plethyn a Sorella, a hefyd y brodyr o Gio. Fel o'n gweud, mae'n newid o ddydd i ddydd. O'n i'n arfer licio The Bonzo Dog Doodah Band. Ewch i wrando ni nhw. Y dylanwad mwyaf yna i fel perfformiwr, mae'n siŵr yw um, fy nghraig.